Kan tlangtar hi zahan ah Reverend Rollin Van Bik nih Johan dal linak cang som thum le cang nga nakin a chim cang i Johan chungin chim loin Luke thawngthabia chungin tuzan he kai cu chim ka tim. Luke dal hranak cang hnihnak zawn te ah hi he aa khatin Johan nih phundang deuh a ṭial i Luke nih phundang deuh tein a ṭial. Asinain an pahnih te nih khan the masters call timi kha an cherhchan cu si university ka kai lio ah kan khua raifanh zawtnak tam ngai ko mah lio ah cun chungkhar pakhat ah khan an pa kha rafet zawtnak in a zawi a fapa kha ka raifan nih a ka thawh ṭhan a ti tikah anih nih khan a fapa nih a thinlung chung a rak ruahmi kha a pa raifat kong rak si loin nungak a duh tukmi kong a rak ruah lio cel ngal ka sako rak i fanh ter cang tiin aa thai i a duh tukmi nungak inn ahcun a le a le ka pa nih rak in fan cang seh a ka ti ti kha a nungak nu sinah va chim tikah cun a nungak nu nih cun rak zul loin khat lei a fak in vai khat a bengh khat lei a bengh ṭhan i Cuti cun nimzak men hmai chian a pa sin hong kir ṭhan. Tuzan zong ah hin hi catlang tar nih hin vawlei cung hmun kip ah aa ṭhekmi Laimi sinah zei bia dah a chim timi hi a ṭha te kan ngaih lo ahcun a ping le a ping in inn ah kan i tlunpi lai ti kha ka phang ngai. Fapa pathum ka ngei i kan nu hen khua caan te ah family service khi kan tuahpi ton hna a cu ahcun Jesuh Khrih Pathian asinak ka cawnpiak hna zer ah hin Khrihfabu phundang in kal sual kan timi hna chungin a min chim kha cu aa fahtermi kan um sual ah an Khrihfabu min cu ka chim lai lo ka um lo kar ah khan an rak ka leng i an rak ka leng i kan nu nih khan telephone in a ka chawnh telephone a ka chawnh mi kha a thli den a chim ani kan mileng hna hna na khan a ka hal ngam ti lo telephone in khawzai in dah ka chon ti ahcun kan mileng hna nih an thei sual lai ti ka phan ca zunput chungin ani zunput chungah lucau ko kumang Jesuh Khrih cu Pathian a sa ko timi Bible kha khawzai dah um ai ati a ziah ma cucu nang nih cucu hal cu ka ti a si lo eh tu hi Bible cauk he an kan luh hnawi Jesuh Khrih cu thihnak in a thawh ṭhan hnu lawngah Pathian taktak a si ti kha an chim i nang nih na kan cawnpiaknak ah le Jesuh Khrih cu zungzal in zungzal Pathian a si ti na kan cawnpiak fawn maka zawn te ka ka herh a ti ka innchungkhur khar ka cawnpiak hna lio ah hin kan nu nih a rak ngai lem lo tinak si a dong la ka timi cu mu cu bantuk minung theng nih an kan len lai cu hlak ka thei ti cucaah cun a hmasabik ah

life insurance ah rian a rak ṭuan i a rum zong a rak rum taktakmi nu van um i an company cu metropolitan life insurance si an hi ni tiang um rih met timi khi met company a khi an CEO i a nupi hi mirang a piangthar bakmi piono tum zong a thiam bakmi inn ah khan an inn dawpi chungah cun a ṭhu i hlate kha phan a tim ballpen le

a hla te cu a ṭialmi te cu aa kalpi a morga cu aa mong i a hawinu minak nute inn ah a va phan mah minak nute i a min cu Francis Crosby a si a nu hrinnak in a mit a cawmi te kha a si mirum pa nupi Phoebe nih cun a innka te cu a van king i mitcaw nu te Crosby nih cun a ṭhiangṭhunh te cu aa lak i khoika dah innka cu a si lai tiah a ṭhiangṭhunh te cu hoi da i innka te cu a on tikah ahodah na si ti Phoebe ka si ti ziah ka maw nangmah rialmal i kan nih kan neighborhood hi tluk neighborhood chia ti tin nan rat ka maw kan her tuk in chungah cun avang lu ti kha iser tua ka maw iser tua kan inn ah kan kalpi to lai te an inn ah cun va kal i ṭhutdan te ah khan mitcaw nu te amaw nu te cu a ṭhutter

mitcaw nu te na calak a ka maw ruahchannak ṭha bik Jesuh kei ca tiah a chim ti kan bawipa min tak ṭam ko seh na hin ah hin rawl ṭuan ding tampi a um sihmanhsehlaw rawl ṭuantu an tlawm te tiah kan bawipa nih CBC USA in Australia ummi Laimi vialte sinah New Zealand ah ummi Laimi vialte sinah

kan lopil hi van cuan do mindat prong long asi tiah kan ruah siah cun kan bawipa tuan a tap cang lai palewa rong long i i vel a timmi kan sia cun a ngaihchia cang lai kula ka nau hna Kankaw peng hrawng lawng i kum zakhat chung i bual kan timh asia cu ka bawipa ngaihchia cang lai kan filpi hi khualei dah si kan filpi hi vawlei kili duko si cang hi kan bawipa min dang ram ko seh mi nih zei rel tawn lomi laimi University kai bal nan theih lai. Nungak zei bantuk nungak kan helh zongah kan holh le pai thil le nikhat arai kan ni tawn hmun a tawn zungzal an nungak hel hek kho selo. Sihmanhsehlaw ani hin ni ah keimah ka nunnak nih a tehmi cu Reverend Dr. Ceu Lian Thang le keimah hi Kawlram ah aho ka chin nih san kan ti bal lo aho kawl nih san kan ti bal lo America kan phak ahcun saya ci te an kan ti zeididah cucu a canter hnga zeidah a cang ti ruah lo in ka um kho lo AD kum sawm sarih kha van tlawng ta tuah usih Jerusalem khua zeidah cang kan bawipa Jesuh Khrih nih vancung i a kai lai te ah seher taktak in a cahmi hna cu the great commission is the great commission is what Christianity is all about We are not supposed to dance here round and round and round and round and atu cu hi pulpit cung ruang ah hin i vel lengmang ding kan si ti lo Kan Bawipa nih a kan fialmi cu Jerusalem khua an rong um zungzal u, Pentecost thlarau nan ngah lai i hika an rong um zungzal u ti kha kan Bawipa nih a kan cahdahmi si bal lo. Nan ca hnemtu comforter ka rak thlah lai cucu rak hngak u. Jerusalem in Judea ram in Samaria ram in vawlei cung miphun kip sinah thawngṭha va chim u ti kha a kan cah takmi a si. Laimi nih a cucu kan rak tlolh diam. CCOC kan ti i Laimi pinah thawngṭha bia hi kalpi kan tim lo. Zumtu a hmasa bik hna zong nih Jerusalem ah an ni vel lengmang i kan bawipa nih khuaruahhar in zeidah tuah tiah cun hremnak dakaw Jerusalem zumtu hna nih Jerusalem chuahtak an sian lomi kha chuak loin um kho loin Jerusalem khuapi cu Rom ralkap hna hmangin a hrawh dih cu akhar Israel ram a rawhnak le Jerusalem khuabi a rawhnak hi Bawipa program si. Hrem innak a van tlun tikah cun Jerusalem temple zong rawk dih Jerusalem khua zong a rawk dih Israel ram kha an hrawh dih tikah vawlei kili ah zumtu hna kha an i ṭhek i khuaṭhal caan ah meici a petmi nih hram a romi hna kha a kangh i hmun kip tlang kip ciamhup a kah ton bantukin Jesuh Khrih thawngṭhabia cu hremnak a tlungmi kha Bawipa nih a von hman i vawleicung kili ah a rak karter bantukin Thong kan zakua suam ruk kum hnih in keimah kum hnih ka ti lio uknak ṭhalo hong chuak mi nih laimi kan cungah zeitluk in dah harnak temhinnak a tlunter timi cu keimah ka tonmi vialte a tong dihmi nan si caah a tampi cem hau ti lo Asinain kanmah lawng maw a tem ing ti kha van ruat hau. Kanmah hlan ah pei tlangcungmi a sami ka chin hna nih hriamnam tlain kawl cozah can do cu ka rak ruahnak ah cun America ka phan hlan i ka rak ruahnak cun America khuaṭha deuh papo ah hin ka yin hi Chin a tin ro timi hi papar bantuk an par ṭheu lai ti ka rak ruat. ka chin chin a tin ro dong papar an par par theo lai te ka ruat america 1992 ka phan tikah hmuh ding an um lo a kan ha ka hmuh ding an um lo america bawipa nih zeitin dah laimi hi kan thut ko lio hrimhrim ah a cawi in a kan cawi i thawngtha bia chimnak hmun ah hin a kan kuat ti ahcun America nih i terrorist a ngeimi hna lakah kuam timi te kha tikulh hme te kha Mah kha Guam Island nih policy de an rak ngeihmi ah visa waiver program in zarh hnih chung visa loin luh khawh timi ah khan zei ruang ah dah Burma timi te kha an rak tel hnga timi hi ahohmanh an thei kho lo. Kawlram minung nih zerhnih cam in kuam ah shopping kan va kal lai timi kha phaisa ngei lomi ca it makes nonsense asinain singapore te hna an luh khawh le malaysia te hna an luh khawh cu annih cu ram ṭhan si phaisa to kan ngei cu an phaisa an rak ken lai i an rak lut lai an phaisa an rak hman lai ti din kannih Kawlram visa waiver program te kuam nih a rak ngaihmi kha a thei hmasa bik tu Laimi kan rak si. Laimi kha refugee in an tep innak kha von i rawnnak zalonnak ram i von i sannak ah lamte a van hmumi cu Laimi kan si. Laimi khan vong lut an vong lut an vong lut i vanlawng le mat aa cawk kho hnga vial an rawn khawh khan miphun dang an von i rawn ve cang hika kuam lam bak a pit a cu ni a langter mi cu a kha lanciong te kha a kha lam te kha bawipa nih laimi ca special den a rak ser mi a si lo tiah titin ni na kan ti khawh lai That is the program from the Lord. Minung nih serchom mi rak si lo cu ka kha. miphun dang an von i ron sin na dako ron ham an thok sin na dako kuam cho zan a phi bak ko cu laimi sefak an kan tinan mexico lei lam te kha laimi nih an von thai hoi mexico thong in chung i dr ceu lian thang kan vong tlang tlak mi hna hi minung pahra kan tlang tla mi hna cun minung pariat po cu laimi si A tlawmpal ah a kha lam kha Malaysia lam nih a van chan hoi. Malaysia a phanmi hna nih Malaysia ram i kan harnak America ram zurup ram Australia le New Zealand hrawng i dornak zamnak caah lam sialnak ding caan UNHCR ah lam a va sialtu cu Laimi kan si A lam phun kip in zurup ram ah Laimi nih hin ah tampi Bawipa nih ṭuanvo a kan pek. Norway ram a phanmi hna Norway miphun caah Bawipa nih aan kuatmi hna nan si. Denmark a phanmi ka u ka nau hna, Denmark ram chungah a ummi hna caah Bawipa dawtnak thawng bia phuang dingah Bawipa nih aan kuatmi hna nan si. Australia ram ummi hna cu ṭhiamṭhiam si Paden, Melbourne in, Sydney in, Canberra in, Adelaide in Australia rampi laimi an dumtermi hna kha Australia ram Jesuh Khrih minek a thlengtu dingah Laimi Bawipa nih hman a kan duh caah a si. Kan Bawipa min tangkram ko seh. New Zealand zong cu ṭhiamṭhiam si. Canada zong cu ṭhiamṭhiam si. Ottawa in Winnipeg in nitlak lei a cheukhat cu Canada a chaklei pi cunu zong ah khin tlawmpal an um a chaklei dong an um Laimi nih kan hlum lomi America khuam ti lo zeidah kan bawipa nih a duhnak singah nan hna bawipa nih a tu ahin zeidah chim ka laimi ka fale hna vawlei kili ah ka tette si cang u tiah a kan ti si lo tiah kan ti kho lai maw tu zan ah hin bawipa fialmi rian kan ṭuan lo ahcun kan bawipa a ngaihchia tuk te lai lo pil nganpi ṭuan dingah ṭuanvo kan pek i sang tepit atte nau luklak hrawng i chun hitlak lo kan ṭhaw lengmang i adang vialte kan ciapter sia cun a ngaih a chia bik hnga tu cu kan bawipa si lai thlarau tlau vialte an thi kha kanmah lucungah hin dakaw a luan tluahmah te lai cu Bawipa kan ton tikah cutin hmai kan khah lai. Midang cu phaisa tampi di in rili ralah thawng bia chim an kal. Kannih cu kan phaisa tel loin Bawipa nih a hmun kipi an hin ah hin Chile ram le Argentina le Brazil hmanh dok lai min phan ti si tu hin ahodan si hnga ti kha theih ka duh ngai a tam con tam rua lo Chile Argentina Brazil a cu ram tham ahcun South America han Lai men phan ti si cu Africa ah atu Johannesburg area khin Laimi tlawmpaten phan ve ti si zeitin nan phang nga ti ka thei lo asinain khi ka tiang khi Laimi an phan cucaah cun vawleipi hi bawipa nih doko Laimi a kan phanter lo nak hmun ti lo cu Atu tluk in Bawipa nih a kan bochan ve mi a rianṭuantu ding ah nihin ah hin a kan kawm i ku le ka nau hna Paul nih Korin khua i thawngṭha bia chim ding a kal ah hin Paul ca a awl te lo Amak pakhat lawng si cu. Korin Athens te hna Korin te hna cu cu lio cu khulian ngan a si cu minung thong tampi atu bantukin hi microphone le um lo amah pathian pekmi a aw te hrawng in thawng hi bia chim ding minung rel cawk lo umnak hmun ah amah pakhat te lawng lamkhat hnu lamkhat hrawng e va kal i Jesuh Khrih cu tho ṭhan cang ti va cim i mi nunnak va thlen ding timi cu Paul nih amah minung sining in a tuak lio ahcun a si kho lo lamkaltu a ngan hlei dia chung rak zoh bawipa nih langhnak a pek i Paul phuang thluahmah chim thluahmah hi thawngtha bia hi phuan lo um lai ci zeicahtiah cu keimah nih minung ka thimmi hi hna la kan um cang harnak an in pe lai lo ti kan bawipa min tang ṭam ko seh kum khat le cheu a um ahcun Khrihfabu nganpi sem ko Paul ṭhawnnak si lo cu Paul a kaltertu le Paul a hmangtu kha kan Bawipa Jesuh Khrih cu zungzal in zungzal kan umpi hna lai vancung ah a ummi nawlngaihnak vialte vawlei cung ah a ummi nawlngaihnak vialte pek a si cangmi keimah nih kan umpi hna lai vawlei cung miphun zakip sinah kal u law thawng bia va chim hna pa le fapa le thiang thlarau min pilnak va pe hna cun ka kan cawnpiak mi vialte hna hi va cawnpiak hna an an zul ve hna nak in ca va cawnpiak hna ti ko si cu This is not just a request. This is a command. Go! Jesuh Khrih nih ta vancung a kai lai a chim ta mi hi ka na zuam ahcun va kal ta te tuah ka nau. No. A si lo. A zuam mi va kal te si lo. Khrihfa kip nih tuan ding rian kan ngeih mi kha Bawipa sinin a ming a si. It is a command. We cannot ignore it. A thei lo bantuk in um, um khawh si lo. Mah tluk kan aupi hnu ah hin a thei lo nan um der sia cun nan tuar ko lai. Nan tuar ko lai. Bawipa nih thluachuah nganpi pek a kan duh caah lopil nganpi vawlei cung pumpuluk ah laimi hman a kan duh cang. Thluachuah nganpi dawk pek a kan timh cu lopil nganpi fel te na thua ahcun a tampi dawk kum vai si cu. A tampi kan tu ahcun a tampi zun ding kha Bawipa bia si. na tuh ve lo ahcun zuun ding um ai lo sang tapit hrawng luklak i kan i vel lengmang si ahcun kum tan tim ei man kum vai phung si lo cu ca cun what is the field kan lohmun cu zeidah si a cu lohmun cu zeidah si kan bawipa jesuh khrih nih a chim lio ah hin atu america bantukin motorka mong in khualtlawng mi hmuh lai the golden whitfield the golden valley field a hmun kip ah atu hi ai he zong tete sui zong bantukin um lio si a an zat lio kei cu motorka ka mong ah hin mah bantuk hmun lamhak ka phan ahcun kan bawipa biacahmi te hi ruah lo kum kho lo nitlak lei chuan tu hodan nan hmuh hna ni chuah lei chuan tu hodan hmuh hna chak lei chuan tu thlang lei chuan tu minung billion pasarih lakah zum lo tu hi billion paruk leng rak an si cu born again christian tatak hi one billion kan tling lo cu vawlei cungah a khrifa so so i kan real ahcun billion pakhat leng kan si ko lai billion pahnih kan si ko lai asinain america hi zarhpini zong i biakinn panh a tim ti lo an pathian ah akasa sport stadium khat in an um biakinn a lawng dih ti bantuk ka Ku le ka nau hna, tuzan ah hin nan thinlung hna chungah kan Bawipa nih zeidah an chimh hna? Kan mission field ti hi Laimi ca lawng kan focus ahcun zahan ah Laimi hi ca Laimi kanmah nak santlai deuh deuh tete zawn han ruahnak an kan chimh cang i kei cu vawlei cung kaan tlawnpi hna. kan lo cu kan facang anak lo pilpi cu vawlei cung pi si australia ah laimi bawipa nih hman a kan duh kan ti kho lai lo e ei mah tluk holh pei mi hin cu ne ka lawm ti chim a har mi nih hin cu ne si lo cu ti cun a si lo kanmah kan minung sinak in teitu si kan i tim ahcun ahomat kan tei hnga ding hram lo sihmanhsehlaw even though I am nothing when I am with the Holy Spirit I become everything Amen. Amen. Keimah zeimat ka si lo. Sihmanhsehlaw Thiang Thlarau he kan um ahcun zeizong vialte kha tuah khawhnak kan ngei. Vancung i ummi nawlngaihnak vialte a ṭhum cawng silo vialte vawlei cung i ummi nawlngaihnak vialte pek ka si cang a timi kan bawipa nih zungzal in zungzal laimi hna hrem nan ton zongah kan umpi hna dawkaw kawlram in kan chuahpi hna i vawlei cung hmun kip ah pangpar khri par a partu dingah kan thimmi hna nan si cu a cu nak thawngṭha cu zeidah um ti kul ka nau hna a cu cu pei CBC cu SA nih cun a tuah ding si cu Chin kong lawng ceih ti hlah usih kan bawipa ngaihchia lai Hi tluk a ngan ve cangmi CBC USA nih zeitindah Latin America ah kanmah kan kal khawh lo zongah a kal kho hngami a felfaimi tindah kan thlah ve lai? Africa ram ah cutin kan thlah ve lai. Europe ram cu Laimi thlah hau lo in tampi in um cang. Australia tampi in um cang. New Zealand tampi in um cang. Thlah a hauhnak hmun deuh tete tal ah a thlah kho ding dirhmun in dir ding a si lo maw? Nihin ah hin kan bawipa nih facang a caan um lio te ah kan hleh lo ahcun a ṭil dih lai rawk dih ṭung lai laimi chin ka fale hna ralkap thongsawm si thongsawm riat USA ah pathian ralkap ummi chin miphun hna dir law na innpa kha Jesuh Khrih thawng khi bia chim cang tuah tiah tua hin facang ahtu dingah facang zuntu dingah bawipa nih an sawm lung aa lawmmi vialte kan kut beng usih bawipa nih cuanak in pe hna seh